But amor ni kawuono iyudo thuolo makende mondo wago kodi mbaka. Yiena mondo amiyi kinde makende king'iyo kamera kaendi, eh, Profesa, mondo imos eh, janeno mar Kala TV mokwongo. Machiegni. As, amoso Jokala TV gi joluo te ma watch gine nikech gine ni e dholuo. Yes. Koro amosogi ni oyawre uru kendo ageno ni wabiro dhi maber Jogo man gi penjo bang' ah, weche mwasewacho bende oyiene gi penja. Erokamano. Amor prof kuom thuolo mari mabende ikawo ibiro e Kala TV mondo wago kodi mbaka. Mokwongo piny chalo nade? Kapok wadoyo matut ahinya kikorka kori just general uh, view mari kaka ineno kaka piny Kenya ochungi e thuolo ni. Inyalo wacho piny Kenya chalo nade prof? Mokwongo okay, an iluonga ni Eric Osanya. Mm -hmm. Yeah. Uh, Kenya ochung' ma bende ma ok ber ahinya. Yes. To nikech uh, waneno ka siasa odhi malo sana. There is uh, heightened political activities. Yes. Uh, ok onego bed ni Kenya bedo gi politics throughout. uh, seche gi onego bed ni saa mar development mm-hmm. to wayudo ka political activities yes. timore ma ng'eny kabisa mm-hmm. ma kata areas ma development odhi time gikelo siasa yes. koro ne wakwayo ni mondo gidwok eh, tem- Siasa. tempecha mar siasa chien matin gi pungusa kidogo mondo ji otim development Yes. nikech ok wanyal timo siasa every all the five years every sako kotiek election to machielo chakore siasa chakore mano inyo development siasa is meant mondo okony development to ka siasa ema dwa take center stage ma development mm. ok mi chance yes. to jopiny dhi hinyore erokamano nya prof uh, eh, gi e thuolo masani endi wang'e siasa gendi mago makaluo mm. chalo nade politics magno makaluo kaendi ineno ka lokruok moro amora nitie wacha gi ber mm. ber nitie nyaka ne handshake moro ne bede kind Raila Odinga kod jatend piny Kenya masani inyalo wacho ni ber nitie kaka ng'ama ja siasa inyalo wacho ni ber nitie Ber nitie mathoth nyaka ne handshake bedi. Ah, mokwongo ji dhi e siasa to mondo oyud power. Eh, the political power keloga economic power. Yes. The end result en ni wadwaro economic power to gi life mar ji mondo otim ang'o? Ochange. Yes. Siasa en just gari matero ji kuno mm. is a vehicle yes. towards that mm. it's not an wasungu luongo ni ok en an end in itself yes. it's a means to an end the mm. end en improving people's lives yes. chenjo ngima mar ji mm. to chenjo ma ngima mar ji ni itunde gi eh, okange mopogore opogore mokwongo nyaka bed jogo ma kelo berno nyaka bed sama un e siasa obed Amerika obed kanye mm. nyaka ung'e ni un e sirikal nyaka ung'e ni joge un nitie manyalo kelo development nyaka ung'e ni development bende biro e areas ma une gi interest yes. and uh, kwang'iyo nyaka nyo handshake bedi mm. to kata ka before the handshake nyaka nyo Kenya Kwanza government bi e telo yes. There are very many things. Nitie gik mang'eny mosedine Kaluo. Kata kapok otiekgi, Yes. to nitie gik mang'eny mosetimore Kaluo ma ne pok otimore nyaka nene. Ne pok otimore ndalo Kenyatta, ok otimore ndalo Kibaki, ok ot- ndalo Moi, ok otimore ndalo Kibaki, ok otimore ndalo Uhuru. Yes. Nitie kuonde mang'eny Yes. matimore. Ma magi gin e e public domain. Kabonyo Kanyagwal kanyo. Itimo gik mang'eny Kaluo. Yes. Ma mano Oh, joluo ng'eyo okay. so joluo eh, ne wane trajectory mar yudo ber yes. and eh, ka new handshake obedo bende neno ka jowa mang'eny moyiere siasa moyiere eh, ministries yes. wan gi attorney general mm. mane pok nwabedo godo mm. wan gi chakre ndepe wan gi minister mar finance wan gi minister mar energy yes. ma mago nitie kaluo kae mm -hmm. so waseyudo gik mang'eny and uh, jowa mang'eny moyier kuonde mopogore opogore mm. jogi kata ka ok gikony as an individual yeah. to nitie gik ma gikelo nitie ng'ato mondiko kaka bodyguard mm. nitie ng'a mondiko kaka messenger mare mm. nitie gima okelo dalagi mm. magi koriwore te to kelo development yes. miyo nyaka wawach ni Uh, handshake mane otimore ni okelo ber kaluo okay. ma onego bed ni en gima dhi nyime okay. amor prof kod your statement ni kata kopo ni ok onyal kelo ber mogare mathoth nyalo neno but a few individuals to nyalo bedo ni eh, nitie ber moko ma giyudo but uh, away from mano kapok waduoge ahinya prof yiena mondo akaw thuolo makende mondo apenji e weche mag assassination matin to eh, kata gima koro notimore ne jagoro mano makasi Paul Charles Omondo Were keto our safety Security mar Kenya chalo nade to safety mar oganda jo Kenya chal nade? Ae to ikaw thuolo bende igo mos makende ne familia mag mosenindo. Uh, assassination yes. ok gima onego timre molo ka en political assassination kata ok obed political yes. the government has got the mandate yes. has got the powers to stop assassinations. Good. We cannot ok wanyal reduce assassination to zero because sama ng'ato operate as individual mm -hmm. odhi otimo gimoro rado ng'ato chwado gi bunde mm -hmm. samoro ne ok police ok ni kamoro amora yeah. gima sirikal timo temo mondo okel peace sirikal timo temo mondo uh, jogo motimo gino mondo okumgi mm. mondo gibed ranyisi ne jomoko yes. mondo gima kamano kik tim ang'owa kik timre yes. uh, ok ang'eyo kata onego ago mos ne familia mar ong'ondo were mm. but ng'ama okalo abro go ne mos ne familia mare Eh, ne osetho to kwang'iyo ong'ondo were ong'ondo were ok ng'ama ne maber an awuon an a victim Okay. ong'ondo were nolal gi nyathi sistana miluongo ni doti apondi adongo mamano nyathi sistana ma nyathi sistana ofolo motimo ang'owa motho gi out of depression mos makende ahinya. koro Yes. uh, gigo matimore Yes. uh, mago nosetimore ong'ondo were uh, assassins notimo onege ma mano no ok onego timre whether politically motivated or not Yes. It shouldn't be there. ng'amo as, uh, oneko oneko mm. tij sirikal yes. en finding out ng'ano moneko mondo odhi otime nade mm. odhi okume Good. Eh. bringing in kaka neno jomoko insinuate mm -hmm. ni bringing in the kenya kwanza government mm -hmm. This is a local issue nikech kata jo miwacho ni ne en godo gi gwenyruok go yes. ne gin local issues gi local politicians mm. Iwinjo? Yes. Mabedo onego bed sorted the, uh, uh, locally. Yes. Akaw this chance to kwero Governor Gladys Wanga. Okay. uh, gi Opondo Kaluma mondo gimi sirikal ultimatum. They don't have the authority to miyo sirikal ultimatum. Gionge authority to koni UDA ok onego operate e Kaluo. UDA in, in uh, Homa Bay, in Luo Nyanza is not Wanga. Wanga bende finds herself ebo yudo mana kura uh, kanyo to oonge gi authority mar wacho ni UDA ok onego operate. UDA biro operate Homa Bay and more particularly in Kisumu pende asipende because UDA is a national party, the government's party

otek their cause. Ang'o ma mono giweyo mondo kel jogo to book? Ere kama UDA otudore ka? Ere kama broad based government yes. otudore ka? You see, the worry was mm. ni profe uh, not professor but uh, uh, Charles Omondo Were mm. nosetero this issue ka DCI Mamani is now the working government mm. iwinjo for several times oseywak to oni onge action moro amora ma bende nokawo. Koro maybe ma emomiyo ginyalo tudo the working government gi assassination mano mar Ong'ondo nikech kopo ni professor uh, obiro e Color TV ka to professor wacho ni miya uru pi modho amodhi, miya uru pi modho amodhi to ok wamiyo professor pi modho ma, pi, uh, ma prof ok omodho pi then uh, another something else ochako otimore ne nyalo wacho noseketo ywagni to ok otimore ok wakaw action so maybe maendi ne nyalo miyo jo odm wach ni gichayo piny owacho nikech kopo ni charles omondo wero tero report endi ka dci then there was no any investigation mano tim kaluwore gi allegations moko mar ni ngima ne nitiere andaki then maybe mano ne nyalo miyo giwach mano but more with the statement you are making is uh, actually wrong okay for uh, DCI not to carry investigation for that yeah. wadwa winjo their statement Good. what is it what investigations they were mane gitimo nikech investigations kitimo is not a one day thing Yes. kichiwa report Yeah. to report no nyaka bed ni gi gitimo uchunguzi ma ging'e nikech ong'ondo were be ne ok ng'ama ber and file ne onego bed ni a very complex file nikech samotero uchunguzi no to ebe nitie jomonyono samotero uchunguzi no nyathi nyaminwa bende ohinyo nego oro lal godo koro en file ma complicated iwinjo ma itimo chungusi titime ng'iyo mane otimo gi miwacho ni dwa timne seche moko odwa So you do the comparison. Eh, seche moko kela kela mondo o stop go file mane ang'owa mar joma nohinyo how many people mosedhi mong'ondo were ne kiogo wigi ong'ondo were kionego But me- ong'ondo were Yes. Uh, I'm very concerned about the issue ni my own sister yeah, daughter oh. ne oginene to wacho ni onge gima ibro tim koro file no is a complicated file as much as I say mm. ni ong'ondo were uh, notero gine ma DCI nyaka miwa report yes. of gima gitimo mm -hmm. mano they should be actually brought and asked ang'o ma gisetimo e find no yeah, eh, koro mano yes. we wait for them to to give, give us, us nini about the file mm. injo mm. uh, timo gino ok onyisa moro ok inyal stop nek mm. iwinjo mm. to nyaka gimiwa ni uchungusi to gitimo machalo nade but as I'm saying that's a very complex file nikech file no nyaka bed ni ebe nitie gima notimo samoro odhi odi gima nowachogi odwa mana geng'o godo eh, gima ne otimo gima notimo okay. eh, koro warit mondo jogi ochiw uh, report

Yeah. Uh, wedding mar uh, Franklin Betts daughter. Mm. Yeah. He talked to people. Jomoyie gochone kata mm. kodwa dhi chung' bro gochone. Exactly. The other day nyo dhi e gine mar uh, ngari uh, mar uh, tho mar uh, the former ni uh, uh, whatever in Kiambu. He was in Kiambu. Yes. Ma obedo kuno. Oyiene wacho siasa. There's no way Minyalo gine ka our president and party leader biro to ubayo gi wuoche. You see? And there's no way ma in a person ma jaode chiemo e Sirikal. e sirikal isai ma jaodi chiemo e sirikal kisechiemo koring'ok kuomwa That's not right. Nikech you have gained he gained terrible. In fact, position mano position mane onego jo UDA mane osafa mano fight for Ruto mane onego kawo. Mm -hmm. To isedhi e, ni kawo ni ubire broad based government. Mm -hmm. Kato kore wacho ni onge UDA. Ka onge UDA to mhm. mokwongo ja ODM mokwongo gol kik bede UDA as a, ni mar UDM. Kwongi ket aside. Then wabro believe. Okay. Machiegni akula mag Ajwang' tok bedo ka nyidi koda ka kidino ende mano machielo. Mbele wang'eyo weche mag somo gi mwalimu Nieondo kaachiel koda ka Profesa Eric Osenyo. Yiena mondo mi wang'e kaendi matin tu kaluwore kod Profesa bende ojalony e weche mag siasa. And siasa en gino ma kinde ka kinde to waneno kodhi nyime gi e thuolo masani endi. Profesa, there is something ma bende waweyo ka wang'a ka wadhi e yueyo kapok wadonje e mbaka ma, ma, ma, ma, ma, matut. E wang'eyo kanyendi eh, jo ODM wacho ni UDA onge gi space e Nyanza. And awinjo kiwuok mager mokalo kiwacho ni mano was a very bad statement. Akia ni gimomiyo un beta to koro en ang'o? Okay. Uh, it's wrong mondo iwach ni UDA onge space e Nyanza. Mana kaka nawacho. Yes. To nikech UDA is a national party. Yes. ruling party moyiene one of the requirements mar forming a political party ni nyaka ibed gi offices in at least half of the counties nyansa region nigi six counties ma ok nyal bedo ni nyansa region o- uda onge mano one so uda as a national party has got the right to be and have offices in any part mar Kenya. Kenya. Okay. Nyanza en one of them. Mm -hmm. ODM nigi uh, offices and uh, people officials and voters in other parts of the country. Mm. It is wrong mondo iwach ni ODM onge gi place in Nyanza. And I go to the person manowache ma be na that name ma en uh, governor mm. ma Homa Bay ma one osebedo ka oppress the broad based government mm. onyiso ni at what time mano change mind ne and onyiso reason momiyo no change mind ne

after that koro wuok ni ok odwar ODM eh, Kenya eh, kwanza, Kenya kwanza. Yes. to Kenya kwanza nyocha omiye a position mano onego be mi the, the real die hards mag Kenya kwanza but prof let me ask you on, on, on that thing yeah. e, e, kopo ni prof omiya tich mm. koro kik anyis prof ni prof kato is wrong nikech prof omiya tich okay i agree with you yes uh, ok ochuno ni nyise ka en wrong to ikwere ni en wrong. en wrong but yes. king'iyo the whole basis of what mofti mang'owa manowacho mm. nikech gino onge gang'owa gi baki if you are saying the other time yes

the late yes. MP. Mm. Ma, one of the reports, uh, as I've said, mm. is the disappearance or even killing of my niece, mm. Doti Apondi, ma bedo Adongo, ma nobedo kama nodhi gi MP ni dhi konye ginene to disappear. Reports were made in Meru, reports were made in ni and uchunguzi podi wacho ni dhi nyime. Ang'o miyo mare onego dhi nyime gi one day. Kwani what is him? All people are equal. Mm.

Wan gi another part moting'o Orengo, Nyong'o, oting'o Sifuna, oting'o now Simbarati and uh, other people. Now these ones now uh, gin gi support the gi, oh, gi support The government, the broad based thing. the broad based. Raila himself o breathe cold and hot mm. at the same time mm. because nitie seche ma nchoyie kode but sani kiwinjo to criticize the government makata sani kane president obiro migori to as a leader of the region nonego bedi kanyo

Uh, broad based government mm. I think ni ODM pachgi are already out. Machal ka gima keny ni ndio kudhi bedo nyaka 2027. If you ask me, mm. keny no oonge. Mm. Oonge because uh, maybe it was for a certain purpose. Yes. They have gotten what mane gidwaro and

Waluya bende magine bende wacho different things now. Kingeyo osot sigini ka. Mm. Uh, sifuna ewinjo ka uh, gikawo a different direction. Yes. yes. And uh, kingiyo magi mm. to which means ni kata kodhi e ginene to odhi dong with very few people to Raila ok oneno ni ok okol the shots. You can only call the shots ka in gi the people.

Laila has had a large number of MPs to oneno ka gigo pogore. Okay. Kisii osedhi. Mm. Luo Nyanza bende pogo kata ko contain to other places. Dhi timo ang'o? Dhi bedo ni onge. Prof, mm, wan kaka oganda Luo, mm. ang'o machandowa ahinya? Gima keli penjo ma, kane wayudo kini, Kata ka ne e sirikal ne oganda Luo oyudo thuolo mar donje, ne wapako, ne wamor godo, ne wapuoyo. Sani chal ka gima koro we are withdrawing mos mos. And eh, kuom thuolo malach ahinya wasebedo kwa ywak ni ok waseyudore e telo ma pacho kaendi. Eh, Chandruok ni kanye prof momiyo magi te waywak ni ok wadonje e telo to ka seche ma wasedonjo bedo we are again criticizing. Mm, kipenja mm. to jaluo pok obedo liberated mm. jaluo pok obedo gi independent mind, independent mind. Yes. magi decide jaluo dwaro ni terogi kara ilose wacho whether bad or good to kune ma ji dhiye the question mar krise mar penjo ni to miterowa kuni Wadhi. Ber wadhi nang'o? Yes. Wadhi why and how? Yes. And uh, ang'a mwadhi ang'a mwadhi yude gini. Mm -hmm. Ma other people penjo. Yes. Ni sami tero wani. Don't, don't just tell us kanyo Raila dhi AU to wa embrace ni odhi AU odhi ogine kucho. Koduogo to jirito ni to wang' no wachang'o.

And they told us ni Moi is bad. Sama nodhi join Moi, nok onyisowa ni ere gimomiyo ang'o mochenjore kuom Moi momiyo koro Moi ber. Joma ne nigi to konegi ni undong'uru kuno, kue mwadhiye, kue maseneno. Kowuok kuno, kodhi obedo kuno, obedo for a very short time. En owuon ema nomiye minister mar roads, omiye secretary general mar Kano. tho gi few people kod eno ka weche gi ne owuo ogo party mane wan godo piny then owuok e kanu okoni kucho na woni beto raj to ine wono beto raj to wan dak ipenjwa ni iwuogi koso kik iwuogi nyalo bedo ni ino rach ni to we the larger luo to berne to berne Mano Raila owuok kuno. Ka Raila ne dhi join uh, kamano norumo mo against Moi. Ka no join Nyachae, Okay. Simon Nyachae noko penjo jaluo. Magirado gi Nyachae Serena. Whatever mano oyudo noyudo. Kowuok odhi okoni Kibaki ber. Kibaki to Tosha. Tosha. Ok onyisowa ni Nyasaye ne narado go tayudo ni ok onyal timo kama kama, koro adhi ir Kibaki. To Kibaki ni en Okuyu to ne ginyisowa ni Okuyu motho ema ng'owa, Ema ber. ema ber. Koro I don't know whether Kibaki notho sama no owinjore kode ni nwafollow Raila mwadhi wawinjore ma Orengo nochung' as a ni to nok nokwamiyo as a president nokwamiyo mwafollow Raila modhi gi Kibaki ne ok otieko two years mm. owuok e system mm -hmm. ok onyisowa ni koro awuogi koso kik awuogi yes. kosewuok nitie joma nomi kata ministers okonegi ni ok inyal bedo minister ka ka an ok abedo I remember very well ka Oburu ne kone Ojode the late ni ok inyal une mimiyo position ka Raila osewuok e gini une andhoke mo hmm? Ojode nyaka koro ne we. Hmm. People like Peter Odoyo nomi assistant minister. Ok inyal bedo ka Raila ok otimo ang'o? Ok oyudo. Hmm. Tuju nomi minister for foreign affairs. Tuju e jaluo mane otamore. Joluo te mane omi ministry noweyo nikech Raila Raila kowuok to ibe nyaka wuog. That is the mindset monego wachange. Hmm. Kech komi jowa to ok inyal weyo ni nikech Raila oweyo. Sama Raila chiemo, Raila chiemo kende. Sama omiyo ji tije kaka sani neno kata mana e pepa ma kawuono, onywante gin joodgi te. Iwinjo? To koro nyaka wapenj, ka dipo ni wachiemo ka, komi jomoko, komi Mbadi, omi Opiyo Wandayi, omi Agik eh, Oduor, eh, Attorney General, Oluga gini. Oluga gini and so on, omi joluogi. Ere gimomiyo nyaka owuog ni Raila okethore? To samo koro diro wechegi, En ang'o mokonewa ni mowang'o iye? To ka iye owang', wan pok iwa owang'. Yes. So the Luo, Jaluo pok obedo gi an independent mindset. Mm. The independent mindset emolal. We need civic education. Mm. Seriously, mm. mar Joluo. Mondo ging'e what democracy means, yes. what independence of mind. Yeah. Uh, uh, uh, so, so, so looking at Jaluo, uh. And uh, maybe kapok obiro ka jaluo, uh, dipo ni gik mane Raila oyudo gini as for his own pro, uh, proxies koso en mag jo Kenya te? Mano oyudo uh, positions. Yes. Gin mag jo Kenya atili nikech ojo family ni ok nyal kawo positions te kata idwa miyogi. Mm. But majorly family ne again every, almost every member of family ne ma, ma able somehow again Yeah, you're seeing this is a, a public nine. My nana nana nyare what what all these people. Otimango or me positions. Mm. Talk is again within this short time. Tita kikiro ri oko jogi to sedong kutu. Joluo mamoko to idwa ketho negi. Kware koni jogi mondo owe mondi or resign. Joluo moko kawe positions go. koro in iwuogi nitie jo udm original mm. madwaro positions go malich ok nyal migi nikech omiyo raila so ka raila wuok mm. to wuok awuoga nikech raila is threatened gi entry mar matiang'i mm. the way mo position gine kucho nikech ofil ni opposition en monego call a shot mm -hmm. to oneno ko opposition is solidifying without his input and therefore he will not be the chief opposition leader with Raila or without Raila but majorly without Raila 2027 politics bino kaka jatend piny Kenya dhi yude mayot nikech iwinjo ka the opposition wacho ni they must make Ruto be a one term president and kopo ni Raila bende othegore kode

Owine second term ni ka Raila is out. Mm. It's going to be an uphill task and that means jogo ma jo UDA must work overboard to get what it is. Mm. Kata jo UDA ma Nyanza ma Kisumu nyaka gikam

and uh, the other part of Luya land bende there is Natembeya mm. so Raila kawo kan kawo a large chunk obiro kawo Luo land uh, the Luo Nyanza obiro kawo a large part of Western Busia and so on obiro kawo a large part of uh, coast and Masai land be obiro divide kamago golo oko Oriwore gi wa ma wa Munyoro bende mm. okawo mm. Meru, Embu to gi Central kato gi part of Rift Valley, Naivasha, Nakuru, Nakuru County. Yes. Iwinjo. To the position, position ma the president ma Kenya Kwanza dong' godo dhi bedo ma matin. matin. Mm -hmm. The only question is When Raila takes this, odhi riwore gi Wamunyoro or mm, not? Good. Ewinjo? Mm. Which now is becoming difficult. If you ask me, hapa ni Raila try to find his way towards the opposition's uh, hold mondo obed one of them but the fear ma jogo nigo en kobiro to odwaro only one pos en a presidential candidate, candidate. Ewinjo? so to joka bende nitie kaka gibe gidwaro positions go yes.

Bro biro gi gima nu discuss. That's how it should, but uh, Raila has not learned that. And it makes it very difficult to contain him within the government. Prof pod watieko kinyi mar masani endi. How I wish ni pod wan gi time. De wamedo dhi nyime mondo wang'iyane. Uh, I, I, I think uh, we'll find time bende mm. mondo wang'iyane liberation mag Luos. Mm. How can Luos be liberated? if at all ipo gibedo liberated mm. kech waneno ka orengo the likes of governor orengo and other people are speaking a different language uh, gi jok gi mama jomoko wacho to kopo ni wanyalo bedo ni one liberated but be wasebedo liberated to the extent ma koro we can do our things ourselves because we still need other people mondo joinwa to kapodi ang'o mwanyalo timo maybe we'll find time mondo wang'iye ne liberation of Luos gima inyalo tim prof wadwa tieko just to crown everything ma wasebedo kwago e mbaka mm. inyalo wachi ang'o anyalo wacho ni one uh, I would uh, ask the the

uh, with the things ma oti mwan gi other people uh, like uh, mogernegi kata ute widows and so champion by PS Raymond Omolo other things watim kata mana gi Owalo and so on ma gineno at least mm. ber moro mm. koro gima timore en ni jowa sani is different from the time mane wadonje UDA cha Sani ji mang'eny maneno ber Jode, kata ka jomoko bende neno rachne, to nitie an in Chris namba ma kata ka jo ODM go odhi oko, to nitie mwadhi baro kodgi. So akwayo jowa mag jo UDA mondo gibed uh, steadfast, mondo gibed uh, more aggressive, mondo gibed more united mondo gi popularize UDA that because the task ahead ok en very easy uh, anything can happen okay. but we need the votes mag joluo mondo add to the larger vote mayudo Rift Valley and other places so I would ask uh, joluo jo UDA mondo obed uh, omove with a strong uh, uh, force mondo move with a wave magitimo ang'owa magi bring in more people gi popularize UDA and I'll ask the leaders also mm -hmm. mag uh, UDA makaluoka yes. mondo really gi, gi integrate mm -hmm jogo ma jo UDA yes. into the system wang'e ni jintie joma nobiro mabro dhi gi Raila mm -hmm.

mondo gimi the uh, sirikal time to uh, carry out its activities gima wan concerned godo en development it is wrong mondo ka sirikal okelo development into luoland however small it is kata otin machalo nade Yes. to wago koko ne sirikal Okay. kata mana jomoko kata okuyo miwacho ni dhi okogo sama sirikal otero development to ginindo kabisa ma development ma development mondo tim ang'o obedi Okay. so, yeah. Uh, prof yena mondo asom ote moko kaendi kasto bende watieka tieka eh, ote moko wachona kaendi ni henry hero kama nanya mosna kanyendi prof omor kod paro ma bende ogolo kendo kie thuolo ni endi owacho weche moko malewo uh, kata kamano kik gibed jok ma ywak ni chal ka gima raila odino negi gik maber mano onego bed ni giyudo aeto Mm. Gavana Wanga wacho to kaini Henry nyis prof ni wan pod wan jo ODM pod wabiro dong' kaka jo ODM kendo weche mowacho uh, mar ni waseyuto kendo koro wakwedo sirikal ok wanyal ling' ka jowa inego kendo gik maricho timore we will again and again criticize when something is wrong but kama ber wabiro pako mano gavana Gladys Wanga then uh, uh, Caleb wacho kanyendi Prof wi lew kabisa, odwaro jotelo ma kamago. Wan kaka joluo pod wahinyore mokalo. Then uh, ng'ato nyisa orna ote moro kae ba nyisa ne nyisa kanye ni ni prof ni to be gineno ka gidhi pop- eh, popularize UDA mabed gi teko 2027 koso UDA to is just dead kaka gavana Wanga nosewacho chande. Prof watieko. watieko there, are, there are things mang'eny no, yes ma, madago mondo time de ong'adowa but abro go mondo ibi react uh, another day because politics and every time mm. yes and it's it, dynamic yeah it's dynamic and again when we find time next time mm. to wabiro wabiro chako gi these questions maber are burning mm. nikech ng'ato tika penjo mobiro penja kaende ma serious ni to ka prof pako jatend piny kenya ruto mm.

Wago kode mbaka e lwenje mag somo kaachiel koda ka siasa. Wabiro loso thuolo ka nyiri machielo mondo wang'e to siasa bende lokore kinde ka kinde. Chalo nade kanyendi? Kik idhi mabor ahinya, oriti masani in nyaka odiechieng' no maen kiny. Nyinga Henry Okech.